Ti yɛli nti pun karim di ni mi a nti niŋ karim bihi daa ti karim bi taba anfaani ban naya bɔhindi karim ka gbunni tibu ka bɛ vɔbi ba. Ka lan bɔrimi ti niŋ la ti Musulim mabiligu anfooni din zuɣu ti chem karim. An Abii Hurayrata, Bɛ deei lahabali jɛŋ kumbil lan sani,

vuhim bee faa ko kurbatan ni o ni be yɛlimuɣisirili shɛli puuni min kurabi dunia, dunia yɛlimuɣisira puuni shɛli, nafasallahu anhu, o ya Naawuni gba zaa ni tooi vuhim kurbatan. O ni tooi vuhim zaŋ kana Chiyawa yili muɣisa puuni shɛli mini kura bi, a, mini kura bi Yawmil Kiyaama, Chiyoma yili muɣisa puuni, muɣisa ti yɛn bela Chiyoma yili. Wa man yassara alaa mu'assirin, o yi ninvuɣu so ŋun niŋ, ŋun niŋ biɛhigu tuŋ bee soochi n-zaŋ ti din muɣisi so, yassara Allahu alayhi fi dunia wal akhirah, Naawuni gba ni niŋ binyahiri soochi bee tuŋ n-zaŋ ti o dunia ŋɔ ni Chiyaama. Waman satara musliman, ŋun liri musulimi daashili, satarahu Allahu fi dunia wal akhira, Naawuni ni liri o gba daashili dunia ŋɔ ni Chiyooma. Wallahu fi awni al-abd, Naawuni be ni tabili sɔŋsim Bee Naawuni be ni dabili ka sɔŋ doo? Maa kaana al-abdu fi awni axiihi, dabili maa bi vuui chi, o gba zaa di bi vuui ka che ka nyɛ ŋun sɔŋdi la o mabihi. A ku tooi ni ka sɔŋdi o mabia, dama yaa pii ninvuɣu yino sɔŋ din saha a bi niŋ dede. Wa man salaka tariikan, wuhi ninvuɣu so ŋun mi gba zaa gbaai soli yaa, yaltamisu fiihi ilman,

bɛ bi baŋsirila taba, illaa nazalat alayhim as-sakiina, ka naɣila Naawuni yɛn siɣisila so, Naawuni yɛn siɣisila binshɛɣu bɛ ni booni eh, sakiina nyɛla kaman biɛhigu ni niŋ ninsali bom din ka bɛ booni sakiina, ka naɣila Naawuni yɛn chaŋ ka biɛhigu maa niŋ bom n-zaŋ ti ba, wa gashatuhum ar-rahma, Bɔya ka chɛ ka o nam bɔ zuɣu ka di tuui bɔri ba bee ka di pili ba? A yɛn ni ka di pili ba, ka Dagbani ni m-bala, ka chɛ ka o nam bɔ zuɣu ka di tuui bɔri ba, domin Naribanchi maa nyɛ wa gashiyatuhumur rahma maa, wa haffatuhumul malaika, bɔya ka malaikanima ka bɛ kana ti kaai gili ba, wa zakarahumullahu fi man indahu, bɔya ka Naawuni teegi bɛ yɛla ni ŋun Naawuni ni be ni ninvuɣ shɛba.

Wee Muslimi n-deeli niŋ o kunni puuni bi haadha al-lafz. Hadiisi ŋɔ maa di bi mali tɔnneegi pam, amaa ti ni na karimdi li ka nya karim bihi maa zuɣu, dinzuɣu ti ku tooi to n-neei li pam. Ti yɛn pii yɛltɔɣa shɛŋa yɛli di puuni bahigu maa nyɛmi, Hadiisi maa di bahigu maa na ka ti yɛn yɛli, Ka ti Muslimi bihi nya li ka ti di li daanfaani. Naawuni yɛli ni.

Wula ka o yɛl o? O ni yɛl o ba ni o ni chaŋ o ti di zoli la, ka o ba yɛl o ni, Laa aasima al-yawma min amrillah, N zo Naawuni zaligu nyɛm o zali zaligu, ka daadam ka a bi niŋdi shɛli n-ku ti o taɣi. Di mi zuŋɔ a bi tum karili viɛla. Dinzuɣu ŋuna ka di yɛn niŋ ka a ti tooi daŋ Aljanna ni, domin sahala Allahu lahum tariqan ila Aljanna. Bɛ mi lu yɛli ni baŋsim Musulinsi puuni ni bɛ tirila adiini baŋsim kɔŋko baŋsim kam zaa ha, domin lala baŋsim maa a zaŋ li zaŋ niŋ anfaani niriba ka nyɛla ŋun ti Naawuni yɛlimaŋli din tooi ʒi a chaŋ Aljanna. Shɛlikam ka a yi bɔhim lala bini maa ka di nyɛla baŋsim n-nyɛ li.